Mah kha khan hika chung han hringtu a nu ca zin nih cun a vun chim cang i keimah hi Joshua Van Bawi Thawng i a pi a sit a zi maw zaw cu ka si. Nihin ni caan ni sunglawi bik atu kum sawm riat ka phan cang i kum sawm riat chungah ka tonmi lakah a sungsa bik. tam tein Pathian nih a kan zohkhenh i kan dihlak lam tein kan i ton caah hin ka lung aa lawm tuk ka lung aa lawm tuk leng ah khan chim awk ka a um ti lo a dong cang zeicahdah mah hihi Pathian kan i ton khawh tiah cun CACC pawl an rianṭuannak an fimnak dawtnak an ngeihnak zaangfahnak zawnruahnak an ngeihmi vialte kha nihin ah hin Khrihfa unau kumkhat a simi cungah hin a lang tuk kaa lawmhnak cu Zaw Soh Van kong kha ka van chim ta hmanh lai. Zaw Soh Van hi ngakṭah te a si. Atu ah bulṭin ah a langh bantuk khan a pa a thihnak hi kum riat si cang. A thih hlan ah hin chat chairman te kha a rak ṭuan, zu et ah hin maw chat chairman te kha a rak ṭuan. A nu hi nu lei ah khan chairman a si ve. Mah ti te cun an rak kaa lawm tuk, kaa rak i lawm tuk. Mah lio ah hin a pa a min a min pin ka von chim ko lai, a pa hringtu uktu nih hin an i pu mema kha an ṭin tikah khan zawt lo fah loin rawl an ei ah khan sofa cungah ka hong zau ta lai tiah a tinak ah khan sofa cungah a hong zau i mah ah khan

Na zeidah a fak ti domhtlaih manh lo, zeidah na duh ti hal manh lo tein maw cucun a nunnak a rak dih. Kan ngaihchia tuk hringhran zei tiawk kan hngal lo. Mah cu hnu cun a nu nih khan a run khawrh awk hna i fale panga an si. Joshua Van Bawi Thawng he a hniang bik chang si. a hniang bik changsim khakha atu ah hika a rami vialte le a ra rih lo a ra kho lomi vialte hna nih thla nan campiaknak thawng tein thla kan campiaknak thawng tein Bawipa kan Pathian nih a theih i atu ah hi bantuk in Vai vawleicung pumpi ah minthang a hong si tikah kaa lawmh tuknak ahhin kei cu ka ṭap lengmang ka mitthli he tla lengmang an i thongh le an i an i ṭhuat lio ka zoh zong hin ka ṭap pah lengmang atu hika hin ka ṭhu kha chairman zong le khan Joshua Van kong kha van chim tak kei cu ka mitthli a tla thluahmah. Emma khakha nan sinah hin lawmhnak bia chim ka vun duhmi cu Dosavan Bawi Thawng kongah hin zeiti hin dah Bawipa Pathian aa phuan kan ti ahcun um, Ka Bible ca zong ka thau pah eh. Ka van kawl ta rih lai. Ka ka ngang rih ko. Mm-hmm. Dok ha. Mm. kan cathiang chungah zeitindah um tiah cun Bawipa nih a pamter tawn i a rumter tawn, a ṭhumh tawn i a hlorh zong a hlorh tawn a ti. Bawi hna sinah ṭhutter awk le upatnak ṭhutdan coter awk caah sifakmi kha leidip lakin a thawh hna i retheimi kha vutcam pumhmi lakin a cawi hna ti mah bantuk bakhe Joshua van bawi thawng he si zeicahtiah nuhmui fate a si sifak fate a si Bawipa Pathian bak nih a cawi he bantuk ah hun chiah Bawipa Pathian nih a cawi sannak kong he zei he dah aa lawh ti kan tahchunhmi ka van rial tak hmanh lai Amor mi hna kha Jerusalem he tiah Israel mi hna he tiah an i doh tikah khan Bawipa Pathian a ṭanpi tuk hna i Bawipa nih Amor mi hna cu Israel mi hna sinah a pek hna i a pek hna ni ah Joshua Joshua nih Bawipa kha a chawnh i Israel mi hna mithmuh ah mi Gibeon ah dir peng tuah, cun thlapa nang Aijalon nelrawn ah, tiah a ti. Miphun nih khan an ral hna cu phu an hlam hna hlan tiang mah hihi Na cauk chungah aa ṭial lomi ni cu vanlai ah khan a tang i nikhat pum tluk lak tim loin a um. Cu bantukin Bawipa nih minung aw a ngeih i a ngeihmi bantuk kha cu hnu zongah siseh, cu hlan zongah siseh a um bal lo ti. Um a bantuk hin atu ah kan chairman nu nih a chim cang bantukin Laimi cu Kawlrammi he vawleicung pumpi lakah hin sifak kan si atu hina le theih awk thalo in a buai e ka e makha lak ah khan kawlmi lak zong ah khan chin timi he cu a nau ta tuk e a caan he voi dang ah ka ngei ti lai lo ka tum ta kho lo atu lawng he caan tha caan sunglawi ka hmuh mi si ka van chim tak ka lai kawl ah hin kat kat um te khan mi sang sang mi ngan ngan an um zong ah hin kawl mepawl an kan sasat vok le arthuk he an kan hmuh makhakha pa zong he hei chin kong la san an ti hna nu zong he nu zong he chin ma la khe an ti hna mah cun e ti an va kal ko voi khat bak cu keimah ka tra chuahpi dan mang he a hngalmi cu nan kalh ko lai makhakha Ve Mirang holh zong hlan lio cu a rak thiam. Kawl holh zong thiam tuk. Mah cun tang hra uak cangmi khi a si. Mah kha khan a ṭuannak zung paoh ah hin an hman tukmi khi a si. Sain khalak lawng a si rih. Sain khalak si mah khan bu hmu pa nih khan hei chin kawng la san ti na ṭa cu vanlawng cu a va kal le kha na zei chin na zei chin kong a ti a hnar kha tlau lak a thongh a hnar kha a tlau ko mah khan ka ṭa cu a ṭhawng tukmi ka si Hakha pi zong nih hin a hngalmi cu an hngalh ko lai Chin meuta nih ta hna bual kiar lengmang mi ka si a hnar cu a tlau ko ai mah kha khan bawi cheukhat nih khan a hnar a tlau ka ti tak a tlau taktak cu a parh dih a um lo hnar hnar dang kha a hnar bantuk in serok ṭha ti lo e ma khan mah mipa kha vei chin kong kha Court National dawi u an ti bak. Court National dawi ding kha rak si. An zung nih tetin da an ti. Mah kha pa kha Court National pek a si ahcun kan zung a tlau lai an ti. A ho hmanh ba cun Mirang holh thiam Kawl zong he Mirang holh thiam lo cu R O T O S O F O an thiam lo an chuah kho lo. mata kan kata kha an rak hman tuk dan mang kha an rak hman tuk i mah kha dan mang kha kuat ve sen kan doi sa kan cung atlau lai te pakhat pa nih khan atai tu pakhat aa tel ve ma de cun ve an bawipa nih zeitin dah te te nangmah nih na nih na tuah mi kha dan mang nih na ze chewa a tuah dih ati kan zung a tlau lai vanmang kan phuak kho lo ti makhakhan a rian te cu pa cu sain khalak si sain khalak lawnglawng kha nan phui ahcun phui nak nawl kan nan pek hna ti an ti sain khalak cu an chu a rian ke lah cun an tuan ter than o mah tluk cun laimi kha an ra kan nau tat mah cu chung cun zo so van he Nanmah a rami vialte le a ra kho lomi vialte nih thla nan campiakmi kha Bawipa Pathian nih a theih i kha thluachuah a kan pek i atu Baibal ca ka vun rel bantuk cun vawleicung pumpi ah minthang ah a hun a chuah. Kaa lawmh tuk ahhin kei cu an i ṭhuat lio ka hmuh zong hin ka ṭap lengmang, ka mitthli he nan kaa ciah. Atu zong khan ka mitthli he kaa ciah. Lunglawmhnak mitthli timi hi atu he fiang tuk in ka vun hngalh hi a si. Mahakhan he ka chung han hringtu anu ca zi nih cun a vun chim cang i keimah hi Joshua Van Bawi Thawng i a pi a sit a zi maw zaw cu ka si. ka lawm tuk e tar tar kan ti cu lomhnak ka chim kha lawng kha si dang zong va chim a sau tuk ka fapa nih khan kha sau na chim lai lo minute panga leng a chan pe lai lo a ka ti minute panga cin ka dih khawh lai maw ka ti dih khawh nak na zuam la ka ti mata khan si cha ka lung lu nak vialte kha ka van chim kho dih lo. Natein nan cung vialte hen kaa lawm tuk hringtu anu nih bia a van in cahmi hna kha Joshua Van Bawi Thawng nih hin mino amah ṭhi pawl vialte kha lam aan hmuhsak hna amah bantuk hin i zuam cio u tinak te kha a van chim i makha ka uar taktak makhan mino vialte zong nih mah bantuk khan kan lai miphun caah minthang kan lai miphun a hupphengtu din khan i zuam cio timi te kha ka chim duh mi si ka lawm bawipa nih a rami vialte kha bawipa nih taksa thinlung thlarau damnak thluachuah in pe cio deh ko hna seh